Dyma ni nôl gyda'r wyddor, a tro hyn, ni'n mynd i fynd am un bach yn haws, ni'n mynd i fynd am y llif. Reit, y rhys ma, a mae dyfan gyda fi tro hyn. I ni'n mynd i fod yn wneud y llif. Felly, y peth cyntaf sy'n eisiau gwneud yw'r ddolen. A i wneud y ddolen, i ni'n mynd i fynd rownd gyntaf ar yr ochr chwith. I ni'n mynd i fynd lawr ychydig bach. A wedyn ni'n mynd i wneud rhan arall y ddolen fyna. A wedyn ni ddod lan, ni'n mynd i gadw fynd fyna. A wedyn ni'n mynd i fynd o gwmpas A la ma' nôl y dechre. Da iawn. Wedyn, ni'n mynd i fod yn rhoi rhyw siap cy mewn fan hyn. A wedyn ni'n mynd i fynd gyda bach o wibble wobble nôl i'r top eto. A wedyn gallwn ni roi rhyw gylch neu ddwy ar dop y ddolen. Gallwn ni roi un bach ar y gwaelod fan hyn hefyd. A wedyn ni'n barod i wneud y llif ei hunan. Felly mae eisiau mynd mewn llinell syth fan hyn ar draws. Felly ni'n mynd i fynd fel yna. A wedyn, jyst o dan ble mae'r ddolen fan hyn yn gorffen gyda ni, ewn ni lawr ychydig bach cyn mynd lan. A wedyn, zigzags bach i ni fan. So dyn ni ddim eisiau dim byd sy'n yn mynd i dorri ar draws siap yn llythrenyn ni'n ormodol. A newn ni stopio ychydig bach cyn y diwedd. Felly, zigzags bach mewn llinell gweddol o syth. A wedyn wrth i ni gyrraedd y diwedd fan hyn, beth ni'n mynd i wneud yw cael y zigzags yn mynd lan na chydig bach. So ni'n mynd i cael llinell bach yn mynd lawr fyna gynta. A wedyn mae zigzags nesa yn mynd i fynd ar i fyny am y linell fan hyn. Felly ni'n mynd i fynd zigzags yn dechrau mynd lan, dechrau mynd lan, a wedyn felly'n gorffen fanna. Da yn dyfan, o zigzag sy'n dod lawr. Neu mynd lan eto fe, na ti, cael lan am y linell na. Da iawn ti. Right, so mae geiriau, uh, neu'r gair, sori, i'r uh, llif yn, yn digon byr. Uh, a digwydd bod dim ond doi fox sydd eisiau. So mae box cyntaf mynd i fod ychydig yn fwy na'r ail fox. So byddwn ni'n gweud tua doi dreian i dreian. So box gweddol o fawr a'r box nesaf ychydig yn llai. Sym rhaid bod e'n linell perffaith syth yn dy lawr. Na fe. Wedyn, ni'n mynd i'r ffito'r yll ar i dot mewn wedyn, a wedyn mae'r yf yn mynd i fynd fan hyn ar y diwedd. Felly, Yr wl cynta, ni'n mynd i fynd ar draws i wneud yr wl. Gwnes, mae wl dyn ni fanna. Ochr hyn, mae ti, a lan. Wedyn, ni'n mynd i ffitio wl arall mewn yna. E. Ar draws. A wedyn, yn y bocs sydd ar ôl, ni'n mynd i wneud i dot fel prif lythyren, so ni'n mynd i ddod mewn y ddau ochr. A os chi eisiau gwneud e yn un dwbl, Gallwch chi wneud hynny'n dwbl fel la a wedyn lliwio y rhan yna mewn yn daclus. Okay. Wedyn yn mynd i'r yf, dyn ni ddim eisiau colli gormod o'r cornel fan hyn, felly beth ni'n mynd i wneud felly yw dod lawr ychydig bach a mynd draw. So ni wedi colli cornel bach off y gweilod. Ni, a ni eisiau lliwio hwnna mewn. A wedyn, ni'n mynd i fod yn mynd â llinell mewn a mae'n stopio jyst ychydig bach fel yna. Na ni, so os ti dyfan eisiau dod y bocs na draw ychydig bach mwy, Na ti, gallu lliwio hwnna, mae'n mynd i edrych mwy fel yf ydych chi wedyn. So os chi wedi dod â'ch yf chi, y linell yma draw chydig bach gormod, hwn y gys eisiau chi'n neud i gywiro fe, yw dod â hwn draw ychydig hefyd. Felly, ni'n lliwio yn rhan ola ni mewn fyna, so dyma'n gyd i'n ei linell dwbl bach fyna. Wedyn, ein ni'n mynd i fod yn arwyddo, ni'n mynd i roi ein henw ni ar y gweilod fyna yn daclus. A wedyn ni'n barod i... Oce, okay, dyma'n ticid yn chi. A wedyn ni'n barod i liwio. Does dim lot o liwio yn neud fan hyn chwaith, felly cymysgedd o lwyd a di neu pensil, um, gwasgu bach yn fwy caled gyda'r di, felly gael shades bach gwahanol o lwyd ar gyfer y llif i hunan a wedyn ar gyfer y ddolen mae lan i chi. Felly brown neu unrhyw liw. Um, os geisio ychwanegu chwbl o offer arall o gwmpas y lle, neu bach o bren wedi torri neu beth bynnag, mae fe'n hollol lan i chi. Felly, dyna ni wedi gorffen. Um, llif gyda fi, a llif gyda dyfan. A dyna ni wedi gorffen. Uh, wedi lliwio, mae gyda ni ddolen bren ar y chwith, wedyn mae dyfan wedi mynd am ddolen ychydig bach yn fwy lliwgar. Disgwyl mlaen i weld eich rhai chi. Uh, cofiwch rannu nhw. Os nad ych chi wedi tansgrifio i sianel YouTube Oriel Odl yn barod, newch yn siŵr bod chi yn, a cofiwch uh, rannu gyda'ch ffrindiau hefyd. Disgwyl mlaen i weld eich lliwio a'ch dyluniadau chi. Pob lwc i chi.